Tauvhedhura sumudza ruoko rwekuleft tauvhedhura bata dundundu pachest hayi nani mboblame mukadzi wacho iwe type ana sewikini iwe anenge ane matumbu anosvika kumabvi uku ekuti unotanga wabvisa bhurugu wabvisa hembe upenengura dumbu iro hello ka guys ka thank you for coming maiziva nasi tina mukoma sanda namukoma master h panapa panai pari mahora nemabhebhi tumanyama maiziva tina nisha natami moyo ah, uyu tami moyo ndiwe wekuzoita nhingirikini nalevosika na, oh, sorry sorry wozviyawa levels ndishashiu ah, sorry zvako tami haona chika ah, unongoziva kuti chii Ah, makangoda kakufanana so izo but haukona chinhu usatsango mani kutsangwa kune leba kana so nhasi atisumbowa pabeat maiziva vari ngorowa mafreestyle maiziva ya vari kupinda nyoro maiziva o oh, mumwe wakutofunga zvemunjolo ipapa haa ah, bari mukuona chika mujolo iri kupisa mumastreets mm, iwe kune shuga dedi rapera mjolo after rabva kumasowe kune manga kwarakabva hapsanseka kana hapsanseka zvekuimba zvi zvangu zvi vaimbi ndivava kavarapa e, ah, nhasi tazotenderana kuti mari haisiyo nesimbisa relationship ka Ah, dzonzi hadzifudzwe nemazita kabari ah, ndodzifudza ini nhasi ndodzitaura ini ini ndodzitaura ini iwe se weekening wari busy kuti hanzi go see victor ndobva wasvika vachinosiwa nemujolo wavo maiziva ah, vakanodivhoswa maiziva ah, bari pazimba pasi pekunonokera zvinhu baba harari vakanotanga kunonyenga mukadzi wase weekening asati atombo ah. baba harari ofutiso Haa ina ndimbo blame mukadzi wacho iwe type yana sewikini iwe anenge ane matumbu anosvika kumabvi uku ekuti unotanga wabvisa bhurugwa wabvisa hembe upenengura dumbu iro haiwa mafanzi haasewikini musanditsamwirwa mana kutsamwa kune labor mafanzi maona chii musatsamwa just like the video maizi ha kutsamwa kune labor maizi ha musatsamwa ha mukuona chika guys ka haa pavanhu vese vari kuteerera kutsamwa kune labor kaa great man muhombe boys haa tikangomutedzera katobva taprovha kuti tisu takagadzira great zimbabwe maiza pane vamwe rasa so vamubvunza kuti aa asi great man akufambe zvakanzi haa ukandiona ndichifamba tiza shamai ah, iwewe kwakauya dzimwe dzati haa yo yo great man iwewe neusimbe nestudio uburitsa bhama zvanzi ako inzwa nemabhama mangani ha ah, great man anenge achitooda boys abzamsaiza e eh, ah, guys ndiuziva kama kamirira ka freestyle yamukoma master h santa eh, tami nanesha but amukona chiki ndikutofunga kungutoshedza sniper kana nachipo boys ha ah, sniper akanopuwa benzi kana nawikine uchivayo but amukona chika ini chandiri kutoona apa kama ndichototi chipo atoisa jadeo boys ha sniper apa paari kuuya nebenzi anogona kumitsa matwins chaichaicho haa ah, guys haa ah, sewikiniyu pane munhu wavari kujamba guys haa ah, dj ola boys haa dj ola uzoti mota yese yatengwa na sewikiniyu vari kungoti congratulations congratulations Hey eh, guys, don't forget to subscribe mama like kama hizo. Enjoy the show. Yo, vitura sunza ruko rweku left.

Asi munozviona sei kuti tikafaita kubvisa kakushotesa mugame togona kutoponda namo plus tikasapanika madeals mumukoto zviri straight togona kungobika gango nekuti vamwe izvezvi nini ndototyain kuunganirwa zvishinzi ndatofain kuswera pamba angu ndakabroka ndidikisira vana namo kana ndasofain

Tupa Olinda Chapel na Sewikini Omuringi. Yee, anigari ba one. Sikuyu subscribe over like awezwa. Baudza next door wako, udza next door wako awezwa. Ha, yewe.